Ka bulah hian hei Pu KS Thanga MPCC, Mizoram Pradesh Congress Committee, a an Boundary Committee Chairman a awm a, hei tunhnaia ramria buaina neuh neuh kan nei a, chu mi thilah chuan zawhna tlem te kan zawt dawn a ni. Chibai leh hmasain hei tun ramri buai velah khan Congress saiawhin inzuk kal niin kan lo hria a, enge mawi hmuh dan chiah le khawtilai buai vel khu. Ah, hmuh dan chiah tih chu khu Vairengte daia kan Vairengte thalaite leh Aizawl khawpui lam atangte pawhin engemaw zat volunteer in kan ram tan dai an theu a, an thawk a. Chuan tunah tak phei chuan kan Mizoram Police, DIG, Pu Biak Thang ho in, ah, SP te leh Senior Officer engemaw zat nen a sipai pawh zetel deuh an awm an awm niin a lang a, kha lamah kha chuan tuna kan dinhmunah chuanin i tunhma khutilaia in engemaw dawr te te an rawn sak vel ang zawk zawk te kha an ti an ti riral sak vek a, tichuan kan dinhmun chu khulaiah chuan a tha zawk anga a ngaih theih mai a, chutih. Sawihapuii lam kha i kal telem ka. Aw Sawihapuii.
Ah, Vairengtea kan kal zo va, Saihapuia kan chhuk thla leh a. Khua lam chu tlemin a khawhar thlak deuh a. DSP hoin Inspector pahnih leh Sipai engemawzat an awm a, Civil mi pawh a khuate a thlaler leh zual deuh a an tlem zawk a. Ah, tin, khawlaia khua ah hnai vai bera kha mihring an tlem hrim hrim a, insawmnga pasarih vel emaw chauh an lo ni a. Chuvang chuan. Tin, i khalaia kha chuan a pawh lo ta se la, rilrutina tu laia chu kan Local Task Force duty tena an an riah buk, an ven buk an siama kha an lo tih chhiat saka an in withdraw leh emaw kan tih lai khan Assam Police-in an luh a, Kan zut.
Mizoram zawk kha kan tawlh phei tihna emaw? Mizoram kha kan tawlh ta tlat mai a ni. Tichuan hetah a karah han lui a awm a, lei lian deuh mai a awm a, chu chu a sam ho dawh bawk a lo nia. Chu chu chu mi lehlamah chuan keini kan awm a, lehlamah sam khan awm ta a. A rilrun a thlak hle mai a, Pu Vana, LPS, te pawh an lo awm a. Kei phei chu rilru a zirlai hruaitu hlui te. I kan lo nih ve thinna te pawh a lo lang deuh nen kan ri deuh bawrh bawrh a. Tin, kan ram chhung kan Local Task Force duty te Covid avanga duty an siamna hmun khatia rohsan ringawta kha a mak ka ti deuh hlek a. Pawh ni sela hei Minister hlui te ka nia, kan duty hlui te duty na hmun a nia, ka kal phei ve duh hrim hrim Va hrilh ro u ih ka ti a, DSP khan tha takin a va hrilh a, pakhat mipui engemaw Aizawl lam atanga leh aw heng kan team te mi hrang hrang kan awm ve duah tawh a kha lai khan va chim huk a kha chu ah sorkar duh zawng a ni hrih lo deuh a ka hriat avangin mi pahnih lo kal ro u an ti a ah Angua Kawlai biala pawh Congress a kan candidate in min Tawih a awm a, chuan DSP chuan min zui bawk a, kan va kal a, tih tur vak a awm lo a, kan va video ten thla kan va la a, kan va hawi vel a, kan va ding vang vang a, tichuan kan let leh ve ringawt a. Khati lai kha kan sorkar hian order pe seng chuan a police ah pawh kan tam zawk a, a sipai pawh kan nei tha zawk a, chuvang chuan va kal a va luah lan kha chu thil chak awm tak a ni ka ti. Tin, khami piah lam ah khan meter zariat tawp kha kan ram chhung a lan ni leh nghal a. Tin, heta kan sawi belh zawk duh chu kan sipai te hi heta an DIG bulah pawh ka ti a, khawvel ah pawh a in do ngai ta se, engmah ah mah a zam lo tur Mizo sipai kan nei a. Mizote hi a tak takah chuan kan tha a, hei peaceful ral muangah muang lei ah kan awm a, kan in chuk rawn lui luia kan in ti buai a, keimahni leh keimahni te kan in pakai a, mahse thil tak takah chuan kan sipai te hi kei chu ka ring ngam a, mahse a thupetu te khan order an pek kha a ngai thung ta a, Chuvang chuan kan sipaite pawh khu Saiha Pui Via pawh khuan va phei va fawh ruat ula, Assam ho kha an tawlh duh loin pawn va awm ho rawh u, khalai vuen buk em em kha chu kalsan lo tur ti se an phei nghal ang a, tichuan Assam ho Police ho chu i an hmel an rin reng reng khan an dawi zawk hmel a ti tawp mai ang, kan Mizo sipaite hian an ngam dawn tih ka hmu reng mai a, thu petu nih A châk awm duang reng khawp mai. Chu chu nimin vel a kan boruak hmuh a ni. Ani hi street tawi teh lam han inzawt ila thil kal tawh remna thuthlung kan tih mai peace accord kha hata memorandum of settlement a laiah khan Pu Lalteng leh ho te kha he mi ramri chungchang ah hian in dem awm na chin a awm em party a chu chu congress party nen nge in ngaih dan tin all NGO leh all party te pawn eighteen seventy five kan ṭan hmun kan tih tlat mai hi a tak tak ramah chuan Thil tih theih loh a ni em? Hei pawh hi han tawlh leh hlek te pawh hi a tha zawk lo maw tih ngaihdan nei te pawhin a awm a, chuti laiah chuan eng nge i ngaihdan te min hrilh theih ngem? Eighteen seventy five kha sawi hmasa dawn ta ila, Pathian hian kha ramri chiah chiah a mihring zawng zawng nen khuan I ram kha independent te pawh lo nei pawhin a mihringa kha lak tel ngei ngei a ni lo thei lo a. Khami a mihring zawng zawng nen hi chuan a practical hian kan kan dawng la dawn ta ila, kei chu ka duh tawh lem lo. A tak takah chuan a ram kha chu ka duh lo a ni lo a, mahse a mihringa khu kan tan hian an tam rap thla lutuk a, kan politics a ti danglam vek dawn a, chuvang chuan kha kha chu Nih, kei chuan a thatna ka hre pha tawh lo va. Amaherawh chu MNF, Peace Accord tih nen nineteen thirty three khami boundary siam that a kha an rawn i vawi ni a, Peace Accord in an rawn hawn a hi a ni. Helai hian an dem awm tih theih a nia, an dem awm lo a tih theih a. An dem awmna chauh chu thluak fim an pu bik lo mi aw tih lai ang kha a ni a. I khatia ang vaireng te dai rawn lut chho mai a kha chu. Mahse hetain ka ngaihtuah chian chuan dem awm lohna awm ve chu. Mnf hotute khan vaireng te dai hi a ni tih hi an hre lo ang a tih hi ka ngaihtuahna a awm deuh a. Tin pahnihna chuan a kohhran ang te a NGO ang te keini pawh khatih lai khan zirlai hruaitu Peace Accord sign lai pawhin Mizoram pum zirlai hruaitu ka ni a, Pu Laldenga hova remna a ruhro nena an lo haw ni a, hnam khatih laia an lo haw ni pawh khan Dawrpui phei a i Pu Laldenga thusawi lo huaihawttu leh a chairman ka ni. Public meeting Mizorama khatianga public meeting ropui leh lian kha a awm leh ngai tawhin ka ring lo va. Sawtah bazar Dawrpui bik in atanga Sri Thankyama Sena zawrhna inkarah sawn mihring hi in chhawng zawng zawngah nen kawngpuia leh an khat vek a ni. Khatahan ka chairman nghe nghe a ni. Chu chu a tu te pawh khan in rawn hawn ang ang, kan pawm ang kan ti vek mai a,
aw khalai kha aw an ni tan pawh khan a ram ri hi helai tak hi a ni a ti a, boundary a measurement nen a lo pawt lo pawt pawl khan ni lem lo a, ram hnuaiah an awm ve a, chuan an kha chiang bik lo ang tih te pawh hi ka ring a, chu chu a nia vangin in dem lutuk ang chi pawh hi theihin kei chuan ka hre lo a, vawiinah hianin a pawimawh zawkah chu Kan tan ho that leh a, a sorkar lai te pawh hi tun hma aia ram ri chung changah chuan kan alert a, kan rilru kan in pek thar a, kan boundary a kan mipui te harsatna te pawh hi a appeal to mla mai ni lo, sorkar anga nasa zauh a kan ngaihtuah ngai a ni tih hi kei chuan i vawiin heng ka ngaihtuah chhuahna pakhat chu a ni. Hun that tak min pe a, an lawm e.